Il-kontro-evoluzzjoni fil-ħajja u l-għemejjel ta' Plinio Correa de Oliveira fl-Amerika t'Isfel u fl-Ewropa tal-Lvant. Fis-sensiela li konna għamilna qabel, konna rajna kif il-ħassieb Kattolku Plinio Correa de Oliveira kien beda moviment li ħadem speċifikament għal kontro-evoluzzjoni. Din id-darba ser naraw bosta kampanji kontro-evoluzzjonarji li għamel f'ħajja attiva u li tinfirex fis-snin 30 sa mewtu fl-1995. Tfulija u żgħożija. Plinio Correo de Oliveira twieled fl-1908 ġewwa São Paulo minn João Paulo u Lucilla Correo de Oliveira, koppja devota Iż-żewġ naħat tal-familja tiegħu kienu ġejjin minn familji antiki Brażiljani li kienu ħallew impatt fuq is-soċjetà u l-istorja ta' pajjiżhom. Wieħed minn dawn kien Jorkor Alfredo Correa de Oliveira, politiku konservattiv u monarkiku, li kien ħadem ħafna sabiex fil-Brażil tiġi abolita l-istituzzjoni tal-iskjavitù. Din l-imħabba l-valuri Kattolċi kif ukoll rispett lejn l-istituzzjonijiet monarkiċi kien idur korf fi Plinio, li kellu wkoll impjantata ġewwa fih imħabba kbira u devozzjoni lejn il-Knisja minn ommu s-Sinjura Luċija Marija Ismu Luċija, mara twajba u devota. Plinio rċieva edukazzjoni soda mill-Ġiżwiti u fl-adolexxenza tiegħu beda jew interess f'dan f'dak li kien qed jiġri madwaru. Fl-1930 huwa gwada bħala avukat, attivist żagħżugħ. Fl-1928 Plinio ingħaqad mal-kongregazzjonijiet Marjani ta' Sao Paolo u malajr sar wieħed mill-mexxejja u oraturi ewlenin tagħhom. Fl-1933 għen fl-organizzazzjoni tal-Lega Elettorali Kattolika u ġie elett għall-Konvenzjoni Kostituzzjonali tan-Nazzjon, bħala l-iżgħar membru tal-Kungress tal-istorja tal-Brażil. Fil-fatt huwa ġab l-akbar numru ta' voti u serva bħala mexxej distint tal-Blokk Kattolku Madan iż-żmien, Plinio ddedika ħajtu għall-kawżi Kattolċi, fil-fatt, huwa kellu s-sedja tal-istorja moderna u kontemporanja fl-Arċidjoċesi Pontifikali Kattolika ta' São Paulo, kif ukoll ewwel President tal-Bord Arċidjoċeżan tal-Azzjoni Kattolka ta' São Paulo. Kittieb u editur, mingħajr kompromess, fl-1935 sal-1947 serva bħala direttur tal-ġurnal Cattolico Legionario li kiseb fama fl-istampa Kattolika Brażiljana taħt it-tutela tiegħu, speċjalment tal-oppożizzjoni tagħha għan-Nażiżmu, kien sar magħruf minħabba f'hekk. Minkejja li kien bniedem fuq il-lemin Kattoliku, Plinio kien deċiżivament kontra l-ideoloġija Nażista, tant li sejħilha bħala waħda li għandha ġenealoġija mill-mostri. Sadattant, Plinio beda jara fl-azzjoni Kattolika li kien dieħel spirtu modernist u meta hu flimkien m'oħrajn pruvaw jirreżistu dan l-impuls, sabu ma' wiċċhom reżistenza qawwija. F'Ġunju tal-1943, bi prefazju ma' Nunzju Don Bento Aloisio Masella u l-Imprimatura tal-Irċisqof ta' Sao Paulo, ġie pubblikat fid-difiża tal-azzjoni Kattolika. iffirmat minn Plinio Correa de Oliveira fil-kapaċità tiegħu bħala President tal-Bord tal-Arċidjoċesi Kattolika ta' São Paulo. F'dan il-ktieb huwa espona devjazzjonijiet u żbalji li kienu daħlu f'din l-għaqda. Ftit wara din il-pubblikazzjoni, Plinio u dawk li kienu jaħsbu bħalu ġew mwajba mill-azzjoni Kattolika. Fl-1948 intemlu żmien tiegħu bħala editur tal-Leġjonarju Madankollu ftit wara Plinio Corro de Oliveira rċieva l-barka tal-Papa Piju Tnax għal dak li kiteb fid-difiża tal-Azzjoni Kattolika. Fl-1950 beda d-direzzjoni tiegħu tal-ġurnal ta' kull xahar Kattoliċeżmu, bil-bord u l-membri mħaffna minnhom dawk li kienu miegħu fil-Leġjonario. Fl-ewwel artiklu tiegħu, Huwa kiteb dan il-kelmiet, U dan huwa l-iskop tagħna, l-ideal kbir tagħna, qegħdin nimxu lejn ċiviltà Kattolika li setgħet titwieled mit-tifrik tad-dinja tal-lum, bħalma twildet iċ-ċiviltà Medjevali mit-terrapien tad-dinja Rumana. Qegħdin nimxu lejn il-konkwistu ta' din l-ideal bil-kuraġġ, il-perseveranza u r-riżoluzzjoni biex naffaċċjaw u negħlbu kull ostaklu li bihom il-kruċjati mxew lejn Ġerusalemm. Iżda l-akbar biċċa xogħol li għamel kienet meta ppubblika l-ktieb Rivoluzzjoni u Kontra-Rivoluzzjoni li dwaru tkellimna fis-serje ta' qabel.